Юлташсем, ырӑ кун. Паян пирӗн Ҫӗмӗрле тӑрӑхӗнчи ҫыравҫӑсем поэтсем ҫинчен каласа кӑтартасшӑн. Эпӗ кӗскен кӑна вӗсен хушамачӗ ячӗсене кам пулнӑ, ҫавсене кӑна калатӑп. Кайран тепӗр ҫын ҫинчен каласа кӑтартасшӑн тӗплӗнрех. Унӑн вӗренекенӗ ҫинчен те. Самый авалтараххи ӗнтӗ Пинтесарҫӑ сакӑртӑхрӑм ҫулта ҫуралнӑ вӑл. Вӑл пирӗн Иван Ахах, Ундрицов Иван Евграфович. Вӑл чӑваш поэчӗ, публицист, граждан вӑрҫин вӑрҫинче хутшӑннӑ, сахал пурӑннӑ. 1925 ҫулта вӑл вилнӗ. Вӑтӑр пӗр ҫул пурӑннӑ. Тепри Долгов Василий Архипович Худар ялӗнче ҫуралнӑ. Ун чухне Кӑрмӑш уесӗ. Вӑл литература критикӗ, переводчикӗ, куҫаруҫи, публицист. СССР писателӗсен пайташӗ, член пайташӗ. Хӗр саккӑрмӗш ҫулта илнӗ ӑна Вӑл вӗрентекен пулнӑ, Чӑваш Рафакин директор пулнӑ, наука сотрудникӗ, редактор политикӑпа парти литературин Чӑваш патшалӑх издательствинче вӑтӑрҫиччӗмӗш ҫултанпа хӗрӗх пӗрмӗш ҫултан ӗҫленӗ. Каран вӑрҫӑра вӑл главный редактор, дивизион, дивизион хаҫатӗн пулнӑ. Тепри Моисеев Иван Григорьевич. Вӑл Турхан ялӗнче ҫуралнӑ, пинте тӑхӑрҫӗр вун тӑваттӑр ҫулта. Вӑрҫӑ, тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫинче хутшӑннӑ. Ленин орденӗпе ӑна чысланӑ. Вӑл икӗ пин ҫулта Шел, пирӗнтен уйрӑлнӑ. Тепри Федор Георгий Иосифович. Вӑл Патакас ялӗнче ҫуралнӑ, пинте тӑршшӗхри иккӗмӗш ҫулта. Вӑл литераторвед, критик, прозаик, филологи наукисен тухтӑрӗ, профессор. Вӑл та икӗ пинте ун пилӗкмӗш ҫулта чирле, чирлесе пурӑнса вилчӗ. Пилӗкмӗш Шараскин Иван Гаврилович Ҫӗмӗрле ялче ҫуралнӑ, ҫеремленӗ салтак сукмакӗ ҫырнӑ. Вӑрҫӑ, хӑйӗн вӑрҫӑри вӑрҫӑри ҫинчен мӗнле вӑл ҫапӑҫнӑ, кам пулнӑ, вӑл тӗрӗссипе командир пулнӑ, партизансен отрячӗ, Чапаев ячӗллӗ Отряд пулнӑ. Кайран вӑрҫӑ хыҫҫӑн проректор Харьковра медицинӑпа стоматологи институтӗнче ӗҫленӗ. Тепри Таньков Антон Хрисанфович, поэт, писатель. Вӑл та Хутар ялӗнче ҫуралнӑ, пинте тӑхӑҫар саккӑрмӗш ҫулта. Пинте тӑхӑрҫӗр ҫирӗм иккӗмӗш ҫулта Долговпа пӗрле вӗсем комсомола кӗнӗ. Ҫирӗм виҫҫӗмӗш ҫулта ялти пуҫламӑш шкула пӗтернӗ хыҫҫӑн Вӑрнарти техникума вӗренме кӗнӗ. Унта икӗ ҫул вӗреннӗ. Укҫа ҫук пирки вӗренсе пӗтереймен. Кайран ҫирӗм пилӗкмӗш ҫулта вӑл исполкомӑн секретарӗ пулнӑ. Ҫав ҫулах вӑл хаҫатра, Канаш хаҫатра, «Молодой крестьянин» хаҫатра пичетлеме пуҫланӑ хӑйӗн сӑввисене. Вӑтӑрмӗш ҫулта вӑл «Чувашский крестьянин» ятлӑ редакцине ӗҫленӗ Мускавра. Ун чухнех вӑл кӗнекисем ҫырса пуҫланӑ. Вӑтӑр тӑваттӑш вӑтӑр пилӗкмӗш ҫулсенче ҫар службинче тӑнӑ. Кайран хӗр иккӗмӗш ҫултанпа вӑл фронтра. Унтан таврӑнать, ун хыҫҫӑн вӑл Хударта литературӑпа вырӑс чӗлхине вӗрентет. Ун хыҫҫӑн тепӗр тӑхӑр ҫул библиотекӑра библиотекарь пулса ӗҫлет. Вӑл Пинтертӑшри сан виҫҫӗмӗш ҫулта вилчӗ. Манӑн халӗ каласа кӑтартас килет пӗр ҫын ҫинчен. Ӑна чӗнеҫҫӗ Афанасьев Егор Афанасьевич. Вӑл тӗрӗссипе пирӗн районта та ҫуралман. Вӑл Элӗк районӗнче ҫуралнӑ. Унтан вӑл ҫамрӑклах вӗренме каять те Карануна шӑпа илсе ҫитерет Ҫӗмӗрле районне, Каран Ҫӗмӗрле хулине. Вот вӑл ҫырса хӑварнӑ, хӑй пичетленӗ автобиографи унӑн пуркунта. Ҫав вӑхӑтриех упранса юлнӑ, халӗ кӑштах

В возрасте 58 лет умер. Его похоронили на Шумерлинском кладбище, Венец. Мана интересы пулса карӗ, унӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тапхӑрӗ. Мӗншӗн тесен эпӗ хам Эскиден ялӗнче ҫуралнӑ, вӑл пирӗн ялта. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӗрентекен пулнӑ. Вӑл вырӑс чӗлхипе литература чӑваш чӗлхипе те вӗреннӗ. Пин те тӑхӑрҫӑ хӗрӗх иккӗмӗш ҫулта пирӗн яла Ленинград облаҫӗнчен илсе килнӗ эвакуированнӑй тетпӗр, эвакуированнӑйсене. Вӗсем хушшинче пулнӑ вун тӑват ҫулхи хӗрача Женя Смирнова. Вӑл Волхов Хулинче ҫуралнӑ, унта вӑрҫӑ унта ҫитсен вӗсене кунта илсе килнӗ Ҫӗмӗрле районне ялсем тӑрӑх вӗсене уйӑрса панӑ. Вара вӑл лекет пирняла вӗсене хваттерсем, пушӑ хваттерсем параҫ, ҫынсемпе те пӗрле вырнаҫтарнӑ. Вара вӑл пач чӑвашла пӗлмен хӗрача Ҫак икӗ-виҫӗ ҫул хушшинче чӑвашла каҫма вӗренет. Чӑвашла кӑна мар вӗренни, чӑвашла сӑвӑсем ҫырма пуҫлать. Эпӗ вӑл Ҫӗмӗрлере пурнӑҫне тӗл пулса нумай калаҫнӑ унпа, вӑл каларӗ, Егор Афанасьев ҫанта учительте вӗрентме ӗҫлемен пулнӑ пулсан, эпӗ Евгения Волховская сӑвӑҫ пулмасть тесе, ӑна вӑл унта чӑвашла кӑна мар вӗрентнӗ, унта сӑвӑсем ҫырма та вӗрентнӗ, вӑл хӑй те ҫырнӑ кенти ҫинчен. Эп шутлап та, ҫав кенти сӑнарӗ пирӗн ял ачи сӑнар-и мар-и-ха тесе, тен, кенте, ну, шыраса пӑхрӑм ӗнтӗ, мӑш Геннадий тесе ӗнтӗ, мӑш Георгий, кама Кенти тесе чӑвашла калама пултарнӑ пирӗн ялта, пӗлеймерӗм. Тен, урӑх хӑйсен коминтернинче Коминтерн поселокра ҫӗнӗ поселок вӑрман варринче. Унта вӑл унта ӗҫленӗ нумай куҫса пынӑ унта вӑл хӑй электрончӑ Хорнзор ялӗнче ҫуралнӑ. Вара вӗсем ҫав чукун ҫул хӗрринчи поселокра Коминтерн ят панӑ. Вара унта коммуна коммуна йӗркеленӗ. Ҫавӑнта вара Хурнсор урамӗ туса ярать. Кам Хурнсор ялӗнче куҫса пынӑ, халь те унта Хорнсор урамӗ теҫ. Вот ҫавӑнта вӗсем пурнаҫ утмӑлмӗш ҫулччен. Кайран ҫав урам тӗппи пӗвеш ҫунса каять пушар пушарта. Унта Краснов кӗҫӗнни поэт тоже, писатель. Ҫурт лартнӑ пулнӑ. Вӗсем те ҫунса каяҫ. Тен, Ҫанта ӗҫленӗ вӑхӑтра. Егор Афанасьевич Афанасьев вӑл поэт, писатель кӑна мар. Вӑл тӗпчевҫӗ пулнӑ, таврапӗлӳҫӗ пулнӑ унсӑр пуҫсӑр. Эп астӑвап район хаҫачӗ малалла район хаҫачӗн ӗҫне социализмла ӗҫ тенӗ вӑл хаҫата. Подшивка музейра пур. Ҫанта питӗ нумай тӗл пулаттӑмччӗ. Ял историсене кӗскен ҫырса пынӑ вӑл. Тӗпченӗ, вӗсенменне, пӗлтерӗшне мене пӗлтерет, ҫавсене тӗпченӗ. Унсӑр пуҫсӑр вӑл хӑй вӑл халь учитель вӗрентекен пулнӑ. станци Юнатов пирӗн пурӑнта пирӗн, пионерсен керменӗ, ҫавӑн ячӗсене те вӑл илсе ҫӳренӗ сӑр тӑрӑх питӗ нумай. Калӑпӑр, пирӗн ҫанта пӗр сӑнӳкерчӗк тупрӑм эп. Ак ҫакӑнта вӑл Ҫак ҫамрӑк юнатсемпе станци Юнатовран сӑр тӑрӑх илсе ҫӳрать ачасене. Вара вӑл ҫав хӑйӗн ҫул ҫӳревсенче мелле пулнисене кӗнеке ҫырнӑ. Ӑна вӑл кӗнекине ҫырать ҫитмӗл тӑххӑрмӗш сакӑрмӗш ҫулсенче. Хӑй вилсе каять. Рукописьсем юлнӑ вара пӗр ман юлташ Николай Петрович Чернов хӑй тӑрӑшнипе кӑларчӗ ҫак пирӗн ҫул пыратсӑр тӑрӑх ятлӑ кӗнекене. Ҫак сӑнӳкереш ҫине лартрӗ вӑл. Вара унта вӑл ҫав сӑр тӑрӑх темелле тӗпченине, вӗсем ӳсен-тӑрансене, кунта хӗр ачасем, арҫынасемпе вӗсем ҫӳренӗ унта, авалхи чулланнӑ чӗрчунсене тинӗс тӗпӗнчи чул аммонитсене мӗн тунӑ вӗсем шыранӑ, пуҫтарнӑ, коллекцисем тунӑ. Унсӑр пуҫсӑр вӑл калӑпӑр пулӑсене мӗн чухле сӑрта мӗн тӗслӗ мӗн тӗрлӗ тӗслӗ пулӑсем мӗн чухле пурӑнаҫмӗллисем ҫавсене те тӗпченӗ вӗсем. Унсӑр пуҫсӑр мана интереслӗ пулса карӗ. Егор Афанасьевич вӑл ҫак халӗ сӑр хӳтӗлев чиккин упранса юлнӑ вырӑнӗсене пӗлнӗ вӑл, вӗсене ачасене кӑтартнӑ, каласа мӗншӗн тесен ун чухне вӑрҫӑ иртни нумаях та иртмен вӑрҫӑ пулни. Ҫасене веҫ каласа ҫӳренӗ кӑтартнӑ вӑл. Вот ман халӗ мӗнле ҫыхлантарас килет Егор Афанасьевичпа ҫав сӑр хӳтӗлев чиккине. Пӗлтӗр пирӗн пулчӗ Сӑрхӳтӗлев чиккин ҫулталӑкӗ. Питӗ нумай ӗҫсем туса ирттертӗмӗр ҫав ӗҫсен. Реконструкцисем те турӑмӑр вӗсен ҫав мелсем тӑрӑх. Халь ҫак литературный туризм тепӗрте туристсене илсе пырса кӑтартма пулать. Мӗншӗн тесен Егор Афанасьевич Афанасьев вӑл ҫав пирӗн тӑрӑхри таврапӗлӳҫӗсен ашшӗ тесе те калама юрать. Мерседесен унтан пуҫланнӑ. Унӑн юлташӗ пулнӑ Толстов Атнаарский тепӗр питӗ интереслӗ ҫын. Вӑл пӗр вӑхӑтра Чӑваш халӑх академийӗн президенчӗ те пулса Вӑл Чутай районӗнчен, халӗ Чутай музейӗ, таврапӗлӳ музейӗ, унӑн ячӗпех хисепленсе тӑрать. Унӑр пуҫтӑр тата пулнӑ Васильев Сурский хутар ялӗнчен. Вӑл та чул ҫӳревсен ячӗсене илсе ҫӳренӗ. Вӗсем тоже ҫакӑн пек хӑйсен мӗнӗсене, ҫул ҫӳревӗсене ҫырса кӑтартнисем пур. Ну, ытларах Унӑн паллӑ вӗренекенсем, учениксем сахалтарах вот Евгения Васильевна, Васильевна Волховская, хушамачӗ Смирнова. Унӑн вӑл Ҫӗпӗрлӗре пурӑнчӗ, сӑвӑсем ҫыратчӗ, Икӗ кӗнеке, ҫакӑн пек хулӑм икӗ кӗнеке сӑвӑсен пуххине пуҫтарчӗ, кӑларма пултарчӗ хӑйӗн укҫипе. Пӗрмӗшӗ пайӗ виҫҫӗр экземпляртан, иккӗмӗшӗ сахалтарах ҫӗраллӑ. Кунта вӑл чӑвашла ҫырнӑ сӑвӑсем те пурӑн. Вырӑс ҫынни чӑвашла та ҫырчӗ. Хӑш-пӗр сӑввисемпе юрӑсем те ҫырчӗҫ. Вӑт вӑл калатчӗ, Егор Афанасьевич пулман пулсан эпӗ пулмастӑмччӗ тесе. А ку кӗнекине вара хӑй кураймарӗн те вӑл. Вот унӑн ҫав, ҫак кӗнекен рукописи те пур, я ӑна халь илсе килмерӗм, рукописи те пур. А ку пичетленӗ пӗртен-пӗр экземпляр халь ҫак вӑл. Кунта каласа кӑтартать пӗтӗм пирӗн таврари историне. Кунта веҫех пур. Паллӑ ҫынсем ҫинчен те ҫырнӑ кунта. Эп шутлатӑп та, ҫак кӗнекене ӑна нумайлатмалла тесе. Ку истори, таврапӗлӳҫӗсен кӗнеки истори кӗнеке. Эпӗ хам та унӑн унтан ун чухне пытла лайӑхах пӗлмен, эп унпа Егор Афанасьевпа нимле те тӗл пулман нихҫан та, эп ҫамрӑк. Коминтерн вун пилӗкмӗш ҫулта тӑхӑрвуннӑ ҫул тултарчӗ ӗнтӗ. Халӑх унта сахал юлнӑ, ҫулла пыркалаҫ, но уже веҫ арканса мӗнесем петне кунта кӑтартма та пултарап мӗнесене ялӗсенче мӗнле пӳртсем халӗ вӑхӑт пӑхӑр. Арканса петне халь, наверное, тӗпӗсем те юлман пуль, кунта менчесем те. Вот ҫав хӑйсем ялӗ ҫук пулсан та историйӗ пур ведь ҫыннисем пурӑнаҫҫӗ вӗсем саланса пӗтнӗ вырӑх влаҫӗнче пурӑнаҫҫӗ вара ҫакӑн пек пӗчӗк кӗнеке туса чӑвашла кӑлартӑм ӗнтӗ кӗнекисем аккухайман сигналь экземпляр кӑна вот унӑн мене есть те калӑпӑр туризм ҫак унӑн ялӗпе ҫыхӑнтарсан унта пӑхмалли нимех те ҫук шел Ҫавӑнпа эп шутлатӑп, Сӑр хӳтӗлев чиккинчпе истори питӗ пуян. Пырса курӑр пирӗн пата, хамах экскурсине илсе ҫӳреп. Вӑл историне пӗлетпӗр, упратпӑр, ҫынсене, ачасене вӗрентсе пыратпӑр. Тавтапуҫ.